Ah, ndinomira mira zvese mukuona green yese iyi handina kana munhu anondibatira zvese ndinoita ndega aiwa wandifadza kana iwe wacho ndaitofunga uchasvika wachinjaka watova hameno kana blue black
isitogeza zvesu tikasageza tikaona mainda ah, dzimba dziri kunetsa kaidzidaka
mm, apa hona kutotsvukira nai kutsvukira mukorona munomu Ah, kotogeza ka isusu tinonzwa mvura mvura inoita kunwirira kuramba ndichienda kumabasa chinovharirwa izvi izvi unosvika mukadzi aenda zveshuwa unondiuraya negudo ii godo rei Oh, iwe.
asi imi dedimi kungofamba kungouya shuwa kana kumbondiudza kuti mukuda kuuya masepuraizi enyaya
iwe iwe Ini munhu ane zii. musha wake anongosvika pada plus haudi inonzi surprise visit Ah, iyo masurprise amuchataura here rimwe gore ndimuchasurprise aiwa iwe manje ndiwakasurprisika iwe ndiwakasurprisika because ndakaona parakasvika ukatongoti bwebwebwebwe zvoti dai ndiri munhu ane pfungwa dzisidzo ndaitofunga kuti mumba mamune munhu paya Asi de- ah, munhu weyi
asi next time mutaure ah, zvenyu zvokungouya musina kutaura izvi aiwa ko surprise ka ndo panoti love
chikwee icho inga lavhu iri kutsva moto panoda muripo aiwavo ndakamboshaikwa pano unopenga here aera nokuona baba here ndapindawo papi yonongoningirikina rudo ndauona ndaona zvangu ndiri uko kuti hei vari kudanana todiiko kunemeloke masakisa ayo haasi wehere yaya yemapresence emadha kaniamuski unoti iquality kwayo imadhakurava mishinari zve aiwa ah, iri nderekuzhe kwenyika iri eh, takatori importa kana muchingorida ndongokupai ikopi kumbirai zvakanaka eh. kwekona sa unaenda kuorder kwai kudiko ah. ona baba eh. madam zada kundinzwa iwe dedi varipo pasaidi apa mondiudza zvekuti ndiende kuorder Asi vanoda ku kukangirwa kangirwa semunhu anga ane nguva ka asingaoni chimwe chake ah, uyu mukadzi istupid unozova ipapa baba loke ndiri kutofunga kuti pamwe nyaya yecovid ndo yaonoka sensi mumusoro make ndiri kutoti pamwe uri pano nokuti ah. ahohwisisa kuti akungoadha mutaure nenjapisi yenyu iyi ine sera ichiri chaira up and down isina kana mask muiudze oh. eh? ichatiukutisa pano e eh. ah, covid iripi Ah. covid iripi makamboha ani wakanzi wafa necovid wamakaona ndiani akafa nemailoki mailoki chinyarira kudaro kudi makesi ese anenge achingonzi uyo abatwa eh, abatwa unochitara kubatwa nethermometapi makesi api ah. ende vamwe vanhu vari kubatwa ike zvino eh. haana kana history yokuti akambosvika pamusuwo weboda kana history yokuti kwai eh. akashanyirwa nehama yakabva kuzhe vanhu vari kungobatwa unofanira kuzvityira shuwa shuwa mudzimai wangu oh. uye here umbotaurai nayo eh. asi haa eh, chete kuti nimwe imwe information munhu aungazozivi zvose ah. zvee munhu aungazozivi zvose asi imwe information inoita eh. chingondijambawo sosoaiwa inoita kukuuruka chaiko kukukwakuka chaiko pane chaunoziva especially iya inonyogwa nechirungu pane yaunombo capchavo chirungu chebasa rei chitongoti covid yacho mazuva anowe eh?

Haiwa. Ah.
Isu takadzidza zvese takadzidziswa navabereki. vedu. Eh, mukagoiteiko nedzidzo Eh, dzacho? Chirega kunyanya kutaurisa nditi. Eh, na. Ko nhaiwe Meloki iwe. Chi. Saka nemission impossible yandakabata iya. Chiburitsa gomba rako riya hauna kana ka something for me kana ka kapoku kana svinibva zvekuti ndingosinekawo nhaimi dasisai musingatendi iwe ndi usingatendi aiwa mada imi ndiri usingatendi makapiwa rendi ngani rendi mbiri mbiri mama chopedza nguvai mama pedza nguvai Oh, I think you are trying to upset me. Uh, and you are trying to blackmail me. Ah. Manje ina nditi gwizvozvo. Rega ndibve ndavadana chi?

Ah, iwe unonyanya eh, unoda kuoneregwa unoda kuoneregwa tiri vaviri papi handi wakandiisa mutira yengu izvi zvikaa kunyengetera ndiri kutadza ndiri kutadza kusangana nemunyengetero nokuda kwezvandakatwara mailoki eh? Oh, ndaa ndichida hangu kubvunza kuti eh, reti re, reus riri pati Eh, eh. wo mune us Ah. nhasi handinombobvira ndarinzwa kudhara ndaisirinzwa panhingirinika pawhatsapp manje ke zvine hawa izvezvi zvavachabvumidza vakarambidza. Eh, saka ndichatoona panews dzawana Oh, Eh, ndika- ndikanzwa ndokuudzai Eh, andati ndikudane kozi matems aya pamwe oh aiwa handino eh. aiwa ndokuudza oh. ndipedzise kukanga fishi yangu oraiti muzvirege handiti eh, ishoma iyi bhalansi ndichaida ngazvaititiye kumba kwedu kwatakazvivakira ukoiko tikavaka tose dzogagwa nani zveiko tikasakuvakirai maroja anogarepi uye bodo